Ka channel ah ka lo lawm leh vek cio a, tun ṭum ah chuanin i scoot tui leh awlsam taka siam dan kan en ho leh dawn a ni. Tun ṭum a i scoot ka rawn siam dan tur hi a awlsamin a tui em em a, bawlhlo hmuh han harsa leh hautak pawh kan hmang dawn lo va. Video hi a tawp thlengin min lo en sak kul a, in lo siam ve leh theuh dawn nia tu in tih ve ngei ka ring. Chuan ka channel min hlut sak a, min subscribe tu te zawng zawng leh ka video min en sak thin tu te zawng zawng chunga ka lawm em em a, thinlung takin lawm thu ka sawi mawlh mawlh bawk e. A hmasa berah chuanin i scoot hi kan chan phawt dawn a ni, i scoot hi pum khat ka hmang dawn a, a no deuh hlek a nih kha chuanin A kawr hi vel a ngai lo va, a chan deuh hlek tawh kha chuanin a kawr hi kan vel ang a, a no kan hman kha chuanin a kawr vel kher a ngai lo tihna a nih chu. Chan a nawm zawk chan te kan ti aw, vel a nawm zawkna turin kan chansawm hmasa phawt a nih hi. Tihian a kawr fai takin kan vel ang. Kei scoot hman hi a chang deuh hlek tawh a chuvang chuanin. A kawr hi ka vel a, ka sawi tawh ang khanin a no tha kan hmang a nih kha chuanin a kawr hi vel kher a ngai lo va tikhan a kawr vel lo khan fai takin kan sil anga kan chan mai dawn nia. A kawr chu kan vel zo ta a tihian kan chan ang sin te tein kan chan dawn a ni. Kan zai phel phawk phawk anga chuanin kan zai phel phawk phawk hnuah hianin. Kan chan bung leh hmawk hmawk dawn a ni. A intiat tlang deuh hlekin kan chan dawn nia. Lian lutuk lovin ka sawi tawh ang khan kan chan ang. A dang pawh hi kan chan zel anga chuanin heti hianin chan sawm hmasa lo hianin kan chhum phawt thei a. Kan chhum hnuah khanin kan chan sawm leh thei zawk bawk a. Kha kha chu keimahni duh dan zawk zawk khan kan ti thei tihna a nih chu. Kan chan zo ta a, bowl ah kan dah lut ang. Bowl ah hianin tui ka dah sa a, hemi tui hianin vawikhat kan tleuh dawn tih na nih chu. Sil uluk lutuk kha chu a ngai lo a chhan chu a kawr te kha kan bel a, amah hi a fai sa vang khanin. Tihian bowl hran ah kan va dah lut leh dawn nih, bowl hran ah hianin tui ka dah leh bawk a, vawikhat vawihnih kan sil ang a nih chu aw. Chuan a chhumna tur bel kan chhuang tawh ang. Gas kan on a, bel kan chhuang a, dekchi ah hianin tui a chan ve vel kha ka chhuang a, a so bawrh bawrh hnuah khanin kan iskut chansa kha kan dah lut ang a, hei kan chhum dawn a ni. Chhum rei a ngai lo va, a rei ber a, minute nga pawh chhum a ngai lo vang. Hmin lutuk lo khanin chhum ila a tui duh zawk a, Min phawk deuh hlek khan kan chhum dawn tih na a nih chu, ti hianin lo sau bawrh bawrh sel a, a lo sau chhung hianin bawlhlo dang kan mamawh tur te kha kan lo chan thuai thuai dawn a ni. A hmi i scoot hi a hmin lutuk chuanin a tui lova chuvang chuan hmin deuh sawlh ang khan kan chhum dawn nih chu aw. Purun sen hi pum khat ka hmang dawn a, ka purun sen hman tur hi a pum a lian tha em em a, chuvang chuanin pum khat chauh ka hmang a, purun sen lian vak lo pum hnih nen khan a inhen vel ka ring. Purun sen kan hman tam lam tur hi chu i scoot kan siam tam dan tura zir khanin kan hmang hnamin kan hmang tlem thei a, kha kha chu keimahnin a awm tawk kan hre mai turah ka ngai. Tihian purun sen chu kan chanzo ta a, kan han thliar sin leh deuh hlek ang. I scoot kha pum khat ka hmang a, i scoot kha pum kha a lian tha a, i scoot pawh kha chuvang chuanin purun sen pawh pum khat lian tha deuh ka hmang a nih hi. Chuan hei purun var kheh sa ka nei bawk a, tihian purun var hi kan ruah sawm leh ang. Purun var hi bul khat ang vel a ni ang, India purun var ang chi kha a nia, bul khat vel ka hmang ta a, chuanin Ti purun var pawh hi i scoot kan siam tam dan tura zir khanin kan hmang hnemin kan hmang tlem thei a, awm tawk tur chu kan hre zel turah ka ngai aw. Kan i scoot chhum pawh hei a lo sau bawrh bawrh a, a lo hring sar a, hmel te pawh hi a mawi em em a, a hmin dan pawh a lo tawk vel tawh a, gas kan off ang chuan a tui fawm lo thei ang ber hian fian awng hianin bowl ah ka suak chhuak ang. Paula tui tel lovin kan suak chhuak dawn tih na nih chu fianawng hi kan neih loh pawn a tui kha kan bun thli thei bawk a, tian bowl a kan suah chhuah hnu hian tui vawt kha kan lei ang. Tui vawt han ti ila fridge a dah vawh kher kha a ni lo tui pangai kan hman ang kha chuanin tui dai a nih chu ber mai na tui dai ti ila kan hrethiam vek turah ka ngai. Tui daia sil leh kher lo pawh hianin a siam nghal thei a. Tuidaia vawi khat kan sil leh kher nachhan hi chu i scoot nem per duai tur kha Tuidaia kan sil khan a veng a, a ti khal tha ti na nih chu. Tichuanin i scoot kha ball ah hian kan dah lut leh ang. Chuan purun sen kan chan sa kha i scoot kan dahna ball ah hian kan chhung lut ang. Purun var kan rawt sawm sa kha kan telh ve leh ang. Chi a al tur tawk kan al ang. Chicken powder fian te khat vel kan tel anga, chicken powder hi kan neih loh chuanin Ajino kha kan hmang thei a, Ajinomoto hmeh han kha kan hmang dawn tihna a nih chu, chicken powder nei lo tan chuanin tihianin ngun deuhin kan chawh pawlh ang. A bawlhlo te hi a kai rual a, a inpawlh that theih nan khanin chawh ngun hi a ngai ve lutuk a ni. Chuan a thakna tur hmarcha kan tel ang, hmarcha hmui fian te khat ka tel a, Hmarcha hi kan neih remchan ang ang kha kan hmang thei a, a hring pawh kan hmang thei a, a hmui pawh kan hmang thei a, kha kha chu keimahniin kan neih remchan zawk zawk kha kan hmang mai dawn nia, hmarcha kan telh hnuah khan ti hian tha deuhin kan chawhpawlh leh ang. Chuan til kan chhuang a nga, til tam vak lo. Hemi hi til kan chhuan hmui hi kan i scoot siam sa ah khanin kan va laih lut leh dawn a ni. A mawm duh lo tan kha chuanin tel tel lo pawh khan a theih thauh a nia. Tel chu kan laih lut ta a ti hian tha deuhin kan chawhpawlh leh ang, ngun deuhin kan chawhpawlh leh ang. Ka sawi tawh ang khanin tel mawm kha kan duh loh chuanin tel kha kan laih lo mai dawn nia. Chuan tah hianin badam emaw, chhawhchhi emaw, la phe dauh te pawh kha kan telh thei a ni kan neih rem chan chuan. Mahse telh loh pawh hianin a tui lutuk a, chuvang chuanin tun tumah pawh hianin la phe dauh, badam, chhawhchhi tih vel kha chu ka telh dawn lo a ni. A chhan chu nei lo te kan awm thin a, a buaithlak thin. ti pawh hian a tui lutuk a ni. Hei ti hian kan East Coast siam chu kan lo siam zo ta a, a hmel lan dan pawh a mawi a, a tui em em bawk a, nangni pawn lo siam ve ula tuiin tih ve ngei ka ring aw. Chuanin a tir lama kan sawi tawh ang khanin ka channel hi tha in ti nih chuanin khawngeiin min lo like kul a, min lo subscribe sak kul a, like leh comment te share te pawh min lo hnutchhiah sak dawn nia, ka lawm viau ang. Awle tun tuma video ka rawn siam theih chu Heti zawng hi ni leh phawt sela, video leh pekah kan zavaiin eitur tui tak tak te nen kan inhmu leh theuh dawn nia.